yes i wan do this video i wan send message to editorial my sister i will see your community in wetin you write say uh commenters the screenshot wetin uk family uh, uh write they send that to you please my sister welcome to nigeria daughter tv if today na your first time of coming across my youtube channel do well to subscribe Ah you don't need to talk again abeg eh I know say you are a content creator all of us when we dey sit down dey talk we need view we need that money we need all, all those things you know you no need to talk again for me not come out again okay those uh wetin you wan talk look all the social media all the youtube all the video how people take react for me I know if if they want tell me, may you not come outside. I for say not come outside, okay? If you want come outside, maybe you fit do another video, but say talk to this your sister, UK family, for me not come out. My people, my commenters, our commenters, our supporters please sis please brother please uncle i dey do this video because of commenters e get one matter wey first still come out that day di lady di girl say na commenter from america abi i no know from australia i no remember again e say na e tell am say somebody dey do video why why una dey do like this please why una dey do like this e no good e no good it can be your children those people can be your family member those people can be anybody to you

e no make sense una just screenshot eh, yes uk wetin uk do is totally wrong but no be we to dey poop eh, pepper de pepper de pepper de editorial for i wish like i just say see wetin uk do o see wetin i see o if for no pay me but for you guys to go and screenshot dey send am una no get work

Imagine e no good eh you go call editorial say eh, dem dey eh, uk as far say dem say wetin eye no see wetin ear no hear belle no dey provoke na when ear hear something if editorial come come out now react now we go dey say hey editorial for now hey because her as she dey there now before she write that thing now she don dey ball she don dey know we no know whether na the real editorial because where me for confuse my phone dey with me now my phone no dey with anybody any account wey i get na e dey with my phone how uk take get eh, those accounts e come dey cram am how you go take cram me wan even get some accounts i no even know their name some accounts wey me even get i no know their name talk of other person account you just cram am You know, na there UK for make mistake. Now make this pepper body, make we dey pray, oh, make we dey pray. You see, everybody go it, go comment section. Everybody now, those who who there with the UK before now, the, many of them don't they say, ah, UK not doing well. Many people even there with you because how you take help uh, uh, your sister, the other of your sister. Those people now, they, they against you now say, no, because a real mother, you know, look when you they insult other children, a real mother, a real responsible woman, a real godly fear mother,

dem dey send no be say gift no good o but person wey dey send you gift or person wey dey send you something or money you come see say anything you go just carry phone anything be careful na so e go take push you enter river because of see wetin editorial talk e say this is what a subscriber a subscriber my people a sus this subscriber if you no get job You no get job? If na read through say na subscriber send am to editorial. Editorial if na read through say na subscriber send this thing for you. That subscriber, you no ask am say whether she no get job, she or he no get job. She say a subscriber uh, eh, eh, say this is what a subscriber sent to me that she screenshot you will get time to screenshot your mate go sit down me don't sit down now they talk her for my channel you not be content creator if you not be content creator then watch and leave drop comment as you as drop your own opinion then leave am why you dey screenshot dey send am go meet editorial for where she sit down why you screenshot am na people go sit down they go talk put they go use am get cent or one cent if you even be billionaire if you be billionaire i no believe say you go take yourself too too low to dey screenshot yes i no believe like that screenshot

on a video she made about me, dis what I see, wow wow. God of innocent children please fight dis battle for my children o, angel dat guide innocent children please send all back to di sender, amen. you see as you take pray dis prayer now is good but no come outside if you still come outside you see na your comment com uh, your community tab wetin you write now now i take come out now dey talk put you dey see am say subscriber wetin subscriber send for you now i take talk no just come out if you still come out you go still come outside take talk eh you go still. my people i need to put this one inside na editorial community i for see see am this morning comment her he talk to her for whatsapp now see say na whatsapp talk uk you still come out again all the evidence wey your sister dey bring come out wey people take dey chat am up wetin be your own now sis make you enter house now all those one wetin you call those one na your sister eh na person wey carry you enter street i know say no be your god please before my video continue because i just want to put this one inside we we'll still come outside talk you understand not just come out as we don't pray say make god of vengeance god of vengeance god of children make them come out and fight for your children they go really come outside no come outside come they hen i know say you na parable and writing now you take dey do May we go comment section hmm. comment section say honestly it does not matter who send it and why You are family I only pray that you will forgive each other and move on thank you you are a good supporter you are really a good supporter this woman say this person say sh- honestly he not re true he she not really care who send her or na editorial see am or na real commenter see am or na those her na dey see am come screenshot am send am from you she not really care wetin she care she pray say because the two of them dey be sister say uh, uh, they settle na wetin she pray she pray say two of them settle but make we remove children out of it okay i know say pepper body nothing pepper body no fit do yes i know but remove children inside my editorial you don already pray as far as say person wey get pikin no dey say make dem keep pikin make dem keep eh, thief for night na parable still be that person wey get pikin no say kill that thief for night when you no know who be that pikin or who be who be you see am ah, as far as you don revise am back to sender this our mouth power dey power na im e dey inside as far as sey you rebuke am back to di sender e don really go back to di sender and we di commenters I beg no be anything you see you go dey um um clap hand put I use God beg you as dis only dis comment now e just win my mind I know sey a lot of people for di comment section dem really dey tell Victoria sey forgive um wetin UK family do is not good many of us we tell UK sey wetin she do for dis one she no do am well in fact she double do am in yeah me i still laugh na ha na who give me the road load why ha god forbid o eh make we still laugh make we still eh make we na this one i get to talk my people i hope say editorial and uk family dem go settle their matter indoor yes the person wey you fight for uh, uh, uk the person don get her victory as we dey do this one now this thing dem go dey drag the girl inside na im make me no wan mention her name again okay now now the peace peace don dey everywhere with the girl with editorial everything don sweet e don mendement everything don stew everything don stew please let this matter die down if you no let am die down that thing wey you do like me right from time i dey always dey say as something dey no be this uh, matter na im make you you dey vex for your sister you dey see am people like us now we come dey read dey see am say you dey read dey vex for your sister hmm? your sister children when you use water take bath ah first water first water matter a lot o hmm. e be like say this one na na na na message to many of us when they say mother i knew but i no go fit bath my children I beg if no be your mama try make we dey baff our children still dey talk to myself because first water e matter for pe person body imagine person wey first baff pe person pikin first water on this earth e dey lay corpse Ha! Make we be careful o. I know say e don reach uh, UK family mind. They don already delete am. How we should reach, uh, reach mind? They say, who dey there? Now we dey there. Uh -huh. She for not delete am, but she don delete am. Let all we the mothers still forgive UK. Me pray nothing go happen to editorial children nothing go happen to uk children nothing go happen to any of our children we cover our children with the blood of jesus no weapon formed against our children shall ever prosper yes because god dey with us kampe. Mm, mm, mm. Commentary hmm make una collect sense make una beg make una beg na beg me dey beg make una comment wella eh make una beg make una beg screenshot am the real screenshot screenshot abeg na eh if na your sister or your children na dem dey quarrel like this person dey put fire how you go feel how you go feel abeg no come for me o hmm should be person wey dey screenshot ay the real screenshot ta ta ta ta ah who do us like this you just sit down you just go my com uh, comment section just dey screenshot ah omo you be mama o eh I'll be tonight my next video. This one I got to talk. Me, I go film another one. Mm -hmm. Please o like dis video for me, comment wetin you think, comment pics no be pieces, comment with love and peace, send your um send your message to editorial make she no come out, send your message to UK make dem stop fighting that is what I want to say, that is what I want to say. E don cast, last last, na everybody go chop breakfast. Shayo.